Heia pawb! Wel, os ydych chi'n cofio yn rhan dwethaf y stori, roeddwn i wedi cwrdd â'r hwyaid oedd wedi tyfu breichiau ac yn mynd mewn i tir teulu Eloi. Ac wrth gwrs mae teulu Eloi wedi tyfu adenydd ac yn hedfan ar hyd lle. Hedfanodd y teulu Eloi i lawr ac eistedd ar wal ger y drws. Dechreuodd Misus Eloi grio, O'r annwyl! O'r annwyl! llifodd. Maen nhw wedi mynd a'n tŷ ni, beth wnawn ni? Does dim unman 'da ni fynd iddo. Dechreuodd y bechgyn grio hefyd. Fe fydd y cathod a llwynogod yn ein bwyta ni yn y nos, medde Philip. Dw i eisiau cysgu yn fy ngwely fy hun, meddai William. Nawr te, meddai Mister Elwy, does dim pwynt crio, fydd hynny ddim yn ein helpu ni. Y'ch chi'n gwybod beth wnewn ni? Beth? gofynnwn nhw. Edrychodd Mister Elwy arnyn nhw a gwenu. Ry'n ni'n mynd i wneud nyth. Nyth? medden nhw. Allwn ni wneud hynny. Mae'n rhaid i ni wneud, meddai Mister Alloy. Mae'n rhaid i ni gael rhywle i gysgu. Dilynwch fi. Hedfanon nhw draw at goeden dal ac yn union ar ei brig dewisodd Mister Alloy y man i osod y nyth. Nawr, mae eisiau brigau arno ni, meddai. Llond y lle o frigau bach bant a chi baw i'w gasglu a dod â nhw nôl fan hyn. Ond does dim dwylo 'da ni, coennodd Philip. Felly defnyddiwch eich gegau. Yr fan oedd Misus Eloi a'r plant. Cyn hir roedden nhw nôl yn cario brigau yn eu cegau. Cymeroedd Mister Eloi Mister Eloi y brigau a dechrau adeiladu'r nyth. Mwy! meddai. Dwi eisiau mwy a mwy a mwy o frigau. Daliwch ati. Dechreuodd y nyth dyfu. Roedd Mister Eloi yn dda iawn am roi y brigau'n sownd yn ei gilydd. Ac ar ôl ychydig, meddai. Dyna ddigon o frigau. Nawr dwi eisiau dail a fflu a phethau fel bod y tu mewn a'n feddal braf. Dych chi eisiau gweld y lluniau ohonyn nhw? Yn cario brigau yn eu cegau tuag at y goeden. Ac eto fan hyn. Dalion nhw ati a adeiladu'r nyth. Cymeroedd amser hir ond o'r diwedd roedd wedi orffen. Triwch e, meddai Mister Eloy, gan roi harc am yn ôl. Roedd yn falch iawn o'i waith. O, ond yw'n hyfryd, gweiddodd Mrs Eloy. gan fynd i mewn iddo ac eistedd. Dwi'n teimlo y gallwn ddod o'i oer unrhyw eiliad. Aeth y lleill i mewn ac eistedd wrth ei hymyl. Mae e mor gynnes, meddwl William. Ac mae byw mor uchel yn hwyl a hanner, meddwl Philip. Efallai ein bod ni'n fach, ond all neb ein brifo ni fyny fan hyn. Ond beth am fwyd? gofynnodd Misus Eloi. Dyn ni ddim wedi bwyta dim drwy'r dydd. Mae hynny yn wir, atebodd Mister Eloi. Felly, felly fe hedfanwn ni'n nôl i'r tŷ a mynd i mewn drwy ffenest agored a nôl y tin bisgedi pan na fydd yr hwyaid yn edrych. Ond fe gawn ni'n pigo'n darnau gan yr hen hwyad mawr hyll na, llefydd Misus Eloi. Fe fyddwn i'n ofalus yng nghariad i, medde Mister Elwy. Ond pan gyrhaeddon nhw'r tŷ, roedd y ffenestri a'r drysau i gyd wedi'u cau. Doedd dim ffordd i mewn. Edrychwch ar yr hen hoiaden gas na'n cyginio wrth fy mhopty i, gweiddodd Mrs Elwy, wrth hedfan heibio i ffenest y gegin, rhag ei chywilydd hi. Ac edrychwch ar hwnna'n dal fy nryll hyfryd i, gweiddodd Miss Realoy. Ydych chi'n gweld? Maen nhw'n cyginio a dal dryll. Mae un ohonyn nhw'n gorfod yn fy ngwely i, gweiddodd William gan edrych drwy ffenest y llofft. Ac mae un yn chwarae gyda fy nhrin trydan i, gweiddodd Philip. O, Rannwyl, o'r annwyl. Mae nhw wedi meddiannu ein tŷ ni i gyd, chawn ni byth mo hon o fe'n ôl. A beth gawn ni i'w fwyta? Wna i ddim bwyta mwy dod, meddai Philip. Fe fyddai'n well gen i farw. Na, malwod, medde William. Cymerodd Misus Eloi'r ddau fachgen o dan ei hydenydd a rhoi cwtsh iddyn nhw. Peidiwch â phoeni, medde hi. Gallai fy malu nhw'n fan iawn a fyddech chi ddim yn gweld y gwahaniaeth. Byrgers malwod hyfryd. Byrgers mwydod blasus. O na, O Gwaeddodd William. Beth! medde Philip. Ffiaidd! medde Mister Elwy. Does dim raid i ni fwyta bwyd adar. Dim ond achos fod y denydd gyda ni fe fwytwn ni afalau. Mae ein coed ni yn llawn ohonyn nhw. Dewch! Felly hedfanodd pawb at un o'r coed afalau. Ond dydy bwyta afal heb ei ddal yn dy ddwylo ddim yn hawdd o gwbl. Pob tro rwyt ti'n ceisio rhoi dy ddannedd ynddo, Mae o'n symud! Yn y pen draw, llwyddi ni gnoi ambell dan bach yr un, ac wedyn dechreuodd hi nosi. Felly hedfanodd pawb yn ôl i'r nyth a mynd i gysgu. Chi'n gweld nhw'n ceisio bwyta yr afalau. Tybed beth fydden nhw'n bwyta?